nsɛm sisi wiase abɔdam bɔdam bɔdam bɔdam. ok ɛyɛ a na yɛwɔ mmeranteɛ bi nenam mantamu mantamu wɔn adwuma a wɔyɛ ara ne sɛ wɔn se wɔn resesa alumi aluminium ntontura ne nkyɛnse dada no wɔn resesa wɔn sesa saa na abusuafoɔ saa nkurɔfoɔ wei mu wɔn a mu nku wɔn mesra mo ma mu deɛ ma mu nku wɔn ansa ɔyɛ di wɔn akyi a nkurɔfoɔ yi wɔn ayɛ sɛ ananse ne aboa yi kyɛnfoɔ so mu nyɛ ananse a mu nku no na nkurɔfoɔ wei wɔn nenam mantwea mantwea yɛ sisa lumi yɛ sisa lumi nneɛma nkurɔfoɔ wei yɛ no mede mu kɔ ntiribuo ho heman. awerɛhosɛm mu asi wɔ hɔ no. Saa nkurɔfoɔ no a ɛsesa ntwontura, saa nkurɔfoɔ no a wɔn nenam so wɔn resesa alumi alumi no, wɔn akɔkye akwadaa bi ayɛ no alumi de no ahyɛ bɔtɔ mu. Wɔn de no ahyɛ bɔtɔ yi mu. Wɔn de no ahyɛ bɔtɔ mu. Wɔn de no ahyɛ bɔtɔ yi mu. Alumifoɔ no o.
Ha, my goodness, ɔman oh Ghana. Yɛbɛwura hɔ na yɛakɔ akɔtie. Ɛyɛ a na meka kyerɛ mo sɛ ɛnɛ yi nnipa tiri mu ayɛ sum. Nti ɛno a mmaa bi a me ne wɔn hyiaeɛ na meka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɛnɛ wo kunu mpo a woda n'akyi, ɔka kyerɛ wo sɛ ɔbɛpira wo a, nnye akyinnye. Ɛnyɛ akyinnye koraa sɛ wɔne wo ayɛ biribi pɛ nti wɔbɛkae. Dabi da! Saa wiase no atwam. Na muntie asɛm wei. Wɔ panin bi a wanya mfeɛ aduonu mmiɛnsa, 53 years. Ao, Awurade. 53. 53 years. Na ne nana a wanya mfeɛ nkron. Muntie asɛm no yie o. Asɛm asi. Muntie asɛm no yie. Asɛm asi. 53 years. mfeɛ aduonum mmiɛnsa ɛna ne nanaa a wanya mfeɛ nkron. Papa no wafa akwadaa no ayɛ no susoo, wayɛ no fimfram, wato ne mmɔnaa, kyɛ sɛ watete no, wasɛe no. Ah, na adɛn? Nana, yɛmfa wo nana nya wo a, Deɛ wotumi yɛ ni. Asɛm asi. Na nana yi, yɛmfa wo nana akwadaa mfie nkron a nufoɔ koraa wɔnni bie, akɔnnɔ bi annya mmaa ne ho no, nana yɛmfa akwadaa yi nya wo a, deɛ wobɛtumi ayɛ ni. Asɛm asi. Sɛdeɛ wobɛtumi ahwɛ akwadaa yi na woahwɛ no yi. Asɛm asi. Wiase. Ɛɛ, yɛde ɛno nso aponpon hɔ. Ɛho nsɛm nso so ɛreba. Na yɛn wura Yisi Boateng, Ghana ambassador wɔ ayi South Africa. Papa, yɛsrɛ wo anya ado. Sese sɛ deɛ nneɛma si kɔ so wɔ South Africa no, ɛmɛka sɛ wo monitor situation. No, we have gone beyond monitoring. Yɛtwam. south africa hɔ no south africafoɔ no wɔn awiaboa hina nso sɛ wɔn deɛ deɛ wɔn bɛyɛ ara na wɔn bɛyɛ nti papa mesrɛ wo nneɛma bi a sɛ yɛteteɛ no asɛ tuo bi akɔ kasa ghana bi ghana ni bi yɛsrɛ awurade sɛ nkɔyɛ saa papa ma homene so ɛnɛ so yɛbɛsɛ awura hɔ bio ne akɔhwɛ nsɛm a ɛreba no eh, abusuafoɔ yɛkɔ ntiribuo ho heman na assembly member wɔ hɔ Ɛyɛ Honourable John Arthur yɛ a na dodoɔ no ara taa frɛ no Abi Kumase, Abi Kumase. Saa din no wobɔ a na ne ho tɛ no paa, na n'ani agye paa. Na yɛaka akyerɛ mo sɛ wɔn a ɛsesa alumi no, nsɛmfo ne sɛbe nkwaseasɛm ne nsɛnhunu bi a wɔn adie no, Honourable ma ha o. Megye so aburo. Aa yo yo Yohane subɔni na na wo ho yɛ deɛ. Mpakyɛ ma daworo ma mo ho yɛ. Yɛda Yehu ase.
Abi Kumasi ei, asɛm bi a yɛateɛ no, asɛm no yɛ tan, na yɛn yɛnte mu yie papa sɛ nkurɔfoɔ a wɔnenɛ nnam a yɛn a wɔn so a wɔresesa alumi, wɔresesa alumi, wɔakɔkye akwadaa bi wɔ Ntriboɔ ho Heman de no ahyɛ bɔtɔ mu. Asɛm no, emu yɛ yɛ hweram. Wo na wɔamo wo da ntɛ nti wonim deɛ ɛho kwan da. Asɛm no, emu nkyerɛmu pɔtee paa ne sɛn? Yo, wadaworo ma makyia watiefoɔ a motie o ɛda awiɛ dodoɔ no afɛ me Honourable John Atta Abi Kumase Ntiribɔn Electoral Area Assembly man na ɛkasa deɛ ɔka no yɛ turo no ɛyɛ nokorɛ nkramodan bi wɔ Hemaa abɔnten hɔ a street no so ade kɔ Ntiriboɔ ho no ɛna la kwan so da hɔ kama a kaa fa hɔ yɛ biribiara Enti anɔpa, wɔn a wɔtotɔ alumi bi nenanenam ntam hɔ ara, ɛnna akwadaa bi, abaayewa ketewa na ne nua no nso anyinyin kakra no, wɔrekɔ fie. Ɛhɔ ara na alumifoɔ no baako kyee no de no hyɛɛ bɔtɔ mu. Boss FM. Wɔde kyeree bɔtɔ no ano a wɔde wɔde no rekɔ no na ne nua no kaa sɛ, Alumifoɔ no na akye me nua yi o! Nti wɔteateaam ara na akoa no sianee bɔtɔ no ano, na yɛde ohwiee no guu hɔ te sɛ deɛ yɛatɔ mmoa a yɛrefi no gu hɔ, ɛnna ɔde ne ho kaa wira. Nti Mofie na kɔmatifoɔ rebɔ mo amaneɛ nti yɛkɔɔɛ ne yɛkɔhwɛɛ akwadaa no ɛsɛ wɔn de adeɛ bobɔɔ ne ne nan benkum ne deɛ na seisei wɔn de aduro koraa na asrasra so a kyerɛ sɛ akwadaa no n'ahoɔden ayɛ dɛn aba fam nti me nso meteeɛ no memaa nfomehyɛnfoɔ nansoe ɛna mo ara mo nso mo nkorɔfoɔ bi nso reka nyamesɛm wɔ ha Ɛno nso yɛ yɛn ho announcement no. Nti ɛyɛ nokorɛ sɛ ade no asi ɔhemaa boɔ ho. Nti yɛaka sɛ saa wɔn a wɔyɛ computer alum no deɛ yɛnhia bi wɔ yɛn mantam ha because wɔn redi yɛn nya. Wɔn abɛkyɛ akwadaa, abaayaa a wɔnnya mfeɛ mmienu koraa ahyɛ bɔtom a ɛyɛ nokorɛ toloo. Ayi honourable saa berɛ no a wɔkye akwadaa no na abɔ bɛɛ sɛn? Oh oh, mohwɛ mu a wokyia bɛɛ anɔpa bɛɛ nnɔnkron hɔ. na wɔasisi no nkono hɔ akyerɛ sɛ amanfoɔ akokɔ adwuma ama ntam ayɛ dinn no na wɔde no ama ntam a wɔde kye akwadaa no. Akwadaa no wosi wɔnyɛ nya mfie mmienu.
Oo akwadaa no deɛ ɔhwɛ na ɛɛ wɔnante kama deɛ ba onyini saa onyini saa ɔyɛ nipa tiatia nti ɔno ani ni a wɔanyi kakra no ɛna ɔteatea mu sɛ yɛakye me nua o ɛde no ahyɛ bɔtɔ mu o nti ɔtee sɛ wɔn teatea mu no ɛna kyerɛ sɛ. Wɔn fie no gu hɔ a wɔdwaneeɛ. Enti maame bi koraa yɛ twɔɔ baa hɔ, ɔse ɔhuu nipa no, but na ɔnim sɛ saa na ɔyɛ dɛn, ɔrebɛyɛ. Ɔse ɔhu no koraa a, ɔbɛhu no.
Ei! Nɛ ɛte sɛ. Mede prɔprɛ bi maa ha biom. Nɛ me, mese, wɔkyee no no, ayi, wɔ, ɛhefa na motumi kɔnyaa no, nkurɔfoɔ ɛsa no, nti na wɔkɔgyaa, wɔkɔgyaa no to he? Daabi, ofie no anim hɔ ara o. Wɔkyee n'anim hɔ no na ɔne ne nua baako na ɛnam, na ne nua no anyin nti wɔkyee ketewa no. Enti wɔkyee ketewa no, ɛnna ne nua panin no teaam sɛ, Yɛakye me nua o, ɔrekɔ fie akɔteɛteɛ mo wura fie hɔ no. Ɛnna akwadaa no nso, obi ohwiee bɔtɔ no guu hɔ ma akwadaa no pieeɛ, ne yɛ sɛ ɔno de ne ho kaa wira. Saa na ɛteɛ. Ɛhɔ no yɛ mantam a obiara nni hɔ, na akwadaa no teateaam. Ayi, ayi, abi kumasi yi, alumifoɔ no ɔmo nam dodoɔ sɛn? Ɛɛ, wei ni deɛ, ɛbisa na ɔno nko a. Mɛ ana mi ni hɔ deɛ, ba sɛ deɛ akwadaa ne ka deɛ na ɔno nko a, nti ɛbaa saa no, ɔgya, ɔgya ne kɔɛ, ɔfaa ne bɔtɔ na pa ɔkɔɛ.
Na wadi kan de ayi, wanya alumi no bi agu bɔtɔ no mu na ɔde akwadaa no kɔto so anaasɛ akwadaa no nko a na ɔkye no? Fresh bɔtɔ.
yɛ fresh bɔtɔ na afei na waba ɔbɛyɛ adwuma afei na ɔbɛtotɔ yɛ sɛ onya akwadaa na na nkɔde hɛ bɔtɔ mu a na yɛ sɛ ɛnɛ de the whole day wapɔn na yɛ sɛ ɔkɔsa nkwan ɛna ofi anto ataa wɔatumi ansa nkwan. Honourable saa adeɛ no ɛtaa sisi wɔ mo mpɔtam hɔ nom? Yɛ ha deɛ ebi nsii da apart from mmerɛ yi a wei bɛsi yɛ deɛ mentee bi abakɔasɛm da apagya na mate sɛ asi bi asi wɔ hɔ Dada ha deɛ obi nsii da. Sɛ ebia ɛnyɛ sɛ ebia yɛahu sɛ yɛ ayi alumifoɔ no na akye no na sɛ ebia nkwadaa taa yerayera wɔn mpɔtam hɔ no nso ɛ. Oh ɛne ebi nsii wɔ ha da sɛ akwadaa bi ayera ɛne ade no deɛ ebi nsii wɔ ha da but alumifoɔ na esi wɔn ma yɛ ma ntam ha yɛ ayɛ hu yɛkɔ abere ha na nso ebi asi apagya koraa ne ade nti esi yɛ a ɛte ma ntam ha ntiribɔn lɛtra area na afigya kɔ abere ɛsɛ yɛ mo yɛ deda hɔ because alumifoɔ na yɛtotɔ no wɔn yɛ adebɔnyɛfoɔ Because ɔbɛtɔ ne bere wasan nso abɛwia nnipa aka ho deɛ a na yɛkɔeɛ anaa yɛbaeɛ. Nti na meka sɛ yɛn mantam no ho ahɔhoɔ biara wɔ wo mantam a ɛsɛ obisa no question. Because woamu sɛ na nnipa abɔnefoɔ no na adɔɔso. Nti yɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban, yɛn nyinaa yɛnyɛ yɛn ho security na information biara no yɛtumi de ma yɛn kɔmatifoɔ ne polisifoɔ a ɛbɛboa yɛn. Me da biara no m'adwene ne sɛ yɛate kɔmiti polisi, but kɔmiti polisi no sɛ me ne aban deɛ a nka area biara na ɛyɛ hemmaa ha sei no anaa mfiriboɔ ho anaa franso ne ade no, ɛsɛ saa kɔmiti polisi no, ɛsɛ sɛ wɔn nenam yɛn mantam de ahunu sɛ wɔn yɛ apolisifoɔ, kɔmitifoɔ, kɔmiti polisi no hwɛ mu de anka din no kyerɛ sɛ wɔn mmoa kuro no, ɛsɛ sɛ wɔn bɛtena charge office. Nti yɛsrɛ sɛ nka kɔmiti polisi no wɔn akyɛ yɛ din na ɛda so no deɛ nka wɔn ma mantam mantam. na nka ɛmmoae. Ayi eh, honourable, saa Alumbifoɔ no, ɛyɛ a na wɔn yɛ nnipa bɛn? Wɔn yɛ yɛn ara y'Asantefoɔ yi bi anaa saa Fulani Fulanifoɔ no, eh, nnipa bɛn pɔtee saa na wɔn di saa adwuma no? Eh, normally, wɔn yɛ, ebi yɛ Ghanafoɔ na ebi nso ebi wɔ hɔ a, wonnim baabi ofiri, but waba na ɔtotɔ, mehu Fulani ni deɛ, but menim trap ɔmo wɔ ɛneɛ sɛ wɔyɛ nɔtena o sɛ wɔyɛ santini o sɛ wɔyɛ hwan o ɛneɛ ɔsesɛ na lomi nti ɛneɛ mentumi nkɔbu dan sɛ wofie hia na ofie because Ghana mmara no deɛ as a citizen a obi ɔyɛ Ghana ni biara no tumi yɛ adwuma a ɔdidi but mmara no nso maa ho kwan sɛ yɛ adwuma no afa didi na san tete nipa nso hyɛ botom ɛdi mentumi nka sɛ wɔyɛ sei anaa wɔyɛ sei Honourable ansa na wei sɛ ɛbɛsi no na mo moate ne mpaninsɛm wɔ baabi sɛ baabifoɔ saa alumifoɔ no akɔkyere nkwadaa bi wɔ hɔ nom ama mo nso na ebi a mode ayɛ susudua a na mode bɔ mo ho ban. Ɛɛ, nokorɛ na yɛntee, na wei siiɛ no na yɛtee sɛ bi asi, ɛyɛ me sɛ Apagya hɔ baabi, apart from saa deɛ ne yɛntee ho information biara a yɛn nso yɛbɛbɔ yɛn ho ban. By wei yɛ deɛ ɛsi yɛ ni yɛhunu sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛm sɛ ɔma sate a ɛɛkɔ so nti na ɛsɛ yɛ ma Ghana man nyinaa so te ne obi ara nso hwɛ ne ma ntɛm yie sɛ ɔma ɔmo so taa alumi no nso ɔmo san kyekye nipa ka ho. Honourable ayi kɔtɔkɔse ɛpare wo a wo sua mu nyansa. Seesei no a Nyame adom akwadaa yi wɔn annya mfa no ankɔ no, sɛ assembly member, ɛdeɛ na wo ne wo ne wo unit committee mpanimfoɔ nhyehyɛe bɛn na sɛsɛ mode agu akwan so sɛdeɛ wei ɛnkɔ nkɔsi bio? Nhyehyɛe a ɛde agu akwan mu ne sɛ sɛsɛ a me ne wo kasa yi yɛananso no information center ama yɛama obiara te sɛ ɛɛ yɛn ntam ha no wɔte yɛn koraa sɛ asɛm sɛ asi no wɔntumi mmaa ha birim. Obi hu sɛ obi atɔ alɔmi na ɔde rekɔ a, deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ, deɛ ɛba mu ahwie alɔmi no nyinaa agu hɔ na ahwɛ deɛ ɛwɔ mu ansa na watumi de alɔmi no afɔ kaa. But wɔtee saa no, bɛyɛ ayi no deɛ, ebi mmaa ha, wɔate sɛ kurom ha no ahunu sɛ sei na ɛrekɔ so ama obi ɛda ne ho so nti, nti alɔmifoɔ no obiara mmɛtotɔ obi wɔ ha. Wɔabɔ akwadaa no, wɔde aduro bi na ɛkaa no, wɔyɛ ne biribi. Wɔamfa aduro ankan akwadaa no sɛ wɔnyini, akwadaa a wɔnyini yɛ deɛ, wosɔ ne nsa na womoa no de no hyɛ bɔtɔ mu a, na ɛno ara sɛ wɔkyekyere ano de no akɔ. Enti ne deɛ ɔka ne ho no, ne nua no na wɔteatea mu maa nnipa no, ɛbɔɔ ne hu a ɛmaa wɔyɛɛ dɛn? Ɔsan ne bɔtɔ no ano gyaa no guu hɔ. Nti wɔde dua koraa bɔɔ ne nan ama akwadaa no nan koraa no, wɔde aduro ayɛ dɛn? asrasra so a ontumi nnante papa. Alumi no de ayidua bɔ akwadaa no a na ɔreteatea mu no nan, anaa deɛ ɔkyee no no. Daabi, deɛ na ɔde no hyɛɛ bɔtɔ no mu no.
Na akoa yi ne tiri mu ɔden saa. Anaasɛ wɔabubu no na sɛ ɔte kaa mu na ɔkɔpere a, ɔbɛyɛ dɛn? Sɛ wosi bɔne kura mu sɛ wodidi a, sɛ noa sɛ wodi, ankye wo adeɛ sɛ baabi ɔkɔpɛ ne sika no na wayɛ yie na ɔda lankuru sɛ meɛnso yɛnam fam.
Wei no mo bisa akwadaa no ɔse ɔka twi anaa kasa bɛn na no ɔka.
Deɛ ɔbɛfa ano no anaa ɔbɛwie ano no.
Ɛdeɛ sɛ na menni hɔ nti mentumi wo kasa no ɔka. Na mebisa sɛ bi akwadaa no deɛ ɔteɛ mu sɛ ɔde ne nua no kɔ no ɛma. Ɔka ɔka ɔka twi ɔka asante. Sɛ na ɔreteɛteɛm wɔ gate no ano ka sɛ, Alo, me nena kye me, me, me, me, me nua no de no rekɔ o. Enti ɔtee sɛ wɔkyɛ, onim sɛ nnipa bɛba hɔ, ɛnna ɔsanee bɔta no anan no hwiee no guu hɔ. Ahaa, nti na akwadaa no anka sɛ ebia Alumi no ɔkasa ma no tee kasa a na ɔka. Ahaa, ama ɔtee sɛ akwadaa no rekɔduru alarm, na afei na ɔrebɛwura fie hɔ, nti wɔteɛteɛm no, ɛnna Alumi no sanee bɔtɔ no ano, ɛnna ɔhwiee akwadaa no guu hɔ na wɔpa, wɔkɔeɛ.

Enti mede ato m'amanfoɔ anim Tiriboɔ ne Heman sɛ yɛmma yɛn ani nna hɔ. Yɛkye obi a, ne yɛn mo no, yɛnhwɛ bɔtɔ no a ɛkura no no, yɛntumi mfa mmara no nhyɛ yɛn nsam. Yɛnhwie bɔtɔ no, yɛnhwɛ nneɛma a ɛwom ansa na ɔde akɔ. Asɛm wei yɛ anokwa. Nkɔma Asanteman ne Ghana man nyinaa, baabiara ntie me, sɛ wɔn a wɔtotɔ alumi no kurakura bɔtɔ no, wo district bi a obiara bɛba hɔ abɛtɔ bi biara no, wɔde rekɔ a, ada sɛ woyɛ kɔmatii anaa ekuro ba a woboa ɔman ba a, Kɔhwɛ bɔtɔ no mu. Ansaana nnipa no de afoka a mahu seesei no dwuma a amanfoɔ binom redi wɔ mantam mantam mu no no nti, mɛsrɛ sɛ yɛbɛbue sukuu yi. Obi a ɔbɛgyaa ne ba akwadaa ketewa sɛ ɔnkɔ sukuu na ɔno nko ara, awofoɔ no nso wɔmmɔ yɛn ba ho ban. Wo ba no, hwie sɛ sukuu kaa no, wafo. Wo ba nso a, fa no bra fie na hunu sɛ akwadaa no abɛka wo nsa wɔ fie. Obi wɔ ha, ne ba ketekete nti na wagya no kwan sɛ ɔkɔtɔ biskit, kɔtɔ wei, woanyɛ a yɛbɛkye no. Yɛbɛsrɛ Ghana man, yɛn mpaninfoɔ ne yɛn maame nom ne yɛn papa nom sɛ momma yɛn ani nkɔ yɛn nkwadaa no ho. Nnipa bɔnefoɔ no adɔɔso. Papa wɔ mu but bɔne nso wɔ mu. Nti yɛbɛsrɛ asomefoɔ no nso sɛ wɔate kuro deɛ a wɔn ne wɔn kurofoɔ no nhyia na wɔn nkasa na yɛntu wɔn fo. Anyɛ saa deɛ a saa mantam mantam no ɛbɛyɛ kakra no wokɔ kuro biara so a yɛmma akwan sɛ bɛtaa Lumi because wobɛtaa Lumi na abɛkye yɛn mma a ɛde asonie kɛseɛ ɛbɛbrɛ Ghana man. Deɛ ɛdɛɛ so koraa no, yɛnte nwiei, yɛnka nwiei na yɛasan akɔfa foforɔ abɛka ho. Nnipa nso, seesei no, ɛkɔm a ɔya wɔn nso, ɔde tɔ alumi no kakra a ɔde kɔ Magalie a, na ɔnya bi nso de kɔ Tema na ɔno nso ɔde kakra atɔ aduane adi. Nso deɛ ɛkeka kɔ no, bɔnefoɔ no ara bɛhyɛ mu no. Enti Alomifoɔ no, wɔate kuo a wɔn ne wɔn nyinaa nhyia na wɔnyɛ meeting na yɛhunu sɛ nnipa bɔnefoɔ no ara bɛfra wɔn mu no, yɛnyi wɔn mfiri hɔ na adwuma no atumi kɔ so a, ɛbɛma wɔn nso nsa ayɛ dɛn? akɔ ɔma no baa sɛ ɔbɛkyekye nkurɔfoɔ mma deɛ ɛnna wobɛba ɔba bɛyi nsɛm som nkron na obi de da koro paa bɛkye ne ba no ɛmu ɔwerɛm ɛɛya nti mɛsrɛ Ghana man ɛne yɛn mpanimfoɔ a ɛka bi yɛ mu no ɛne magazine alomifoɔ no ɔmo te kura ɔmo mpanimfoɔ ɔmo ne ɔmo nyinaa ɛnyɛ meeting na yie nyɛ dɛn ɛntɔ yie because ebi wɔ hɔ a ɔdɔ ebi wɔ hɔ nso a ɔnnɔ nti wɔsesa wei no nso ɔno nso bɛnya kakra didi na ebi nso abɛhyɛm ɛkuru nipa ɛde afra deɛ a mema adwene mu deɛ ɛnkɔ yie bɛtumi nka sɛ adwuma no yɛnyae Ɔnabo mmɔ ni adwuma apiao. Nso me da ase. Dase Nyame nka ho.
Dase Ɛsɛ nyado. bɛba radio ni atena ase ne yɛayɛ mpɛnsɛmpɛsɛ mu me da mo ase. Dase nyado.
Daase bro. Ewiase ayɛ hu, ewiase ayɛ sum. Aa abusuafoɔ yɛkɔ ahoma no so na maka akyerɛ wo sɛ papa bi anya mfeɛ aduonu mmiɛnsa 53 years
wei sei koraa deɛ obe waware koraa ma ɔbɛwo a wawo na ɔno ara ne nana o montie ne yie o ne nana a papa yi wɔde no aforo ɔdɔmpa awenga a deɛ asie deɛ korɔ bi asante tɔfepa Kuro bia yi ma ma ha nya do o. Hmm, ne bɛrima wo deɛ ɛɛ obi awura hɔ sɛm wɔ ɛna anwummerɛ yi ɛde awia yi waka bɔ mu hɔ na wode bi atale w'afɛsie ho na wodie yi. Ne bɛrima ɛnyɛ nwanwa. Ayi so ma nya hɔ adan Ghanafoɔ yɛ mmaa ho fɛfɛɛfɛ a Yɛgyina adum ha koraa a, yɛhwɛ bi ma yɛawerɛhoɔ koraa tu yera. Mo deɛ ɛhɔ no mmaa no bi ni hɔ ɛna ne nana a wanya mfie nkron ada akwadaa no akɔnnɔ bɛn nko. Boss FM. Nsɛm sisi o. Hmm.
Eh, bɛmɛ na wei yɛ awerɛhosɛm a eh, me ne wo ɛkasa yi asie. wɔ Somanya, Illokrobor, nananom atra akonnwa, beaeɛ bi a wɔfrɛ hɔ sɛ Kɔlegyen. Na Kɔlegyen yɛ asɛm si yɛ yi. Ɛhɔ ɛne wɔ panin a wanya mfihyia aduonum mmiɛnsa, 53 years a yɛfrɛ no sɛ Peter Pia yi, wɔne ne nana ɛna afei wɔ panin ankasa ankasa wɔno ankasa ne baba yɛ a, yɛ a mekyerɛ mu saa deɛ a, na kyɛ sɛ wɔno na ɛwoo akwadaa yi. Wɔno na Amanebɔ no ekyirɛ mu a, ɛɛ third September no mu na akwadaa yi a ɔno ne mfie no yɛ mfihyia ɛyɛ nkron pɛpɛɛpɛ no, akwadaa yi ɛɛ wɔde nam ofie wobɛhwɛ na afei wɔnam a na wɔkoto na ayɛ sɛ afɔde no ɛduru baabi a na ayɛ sɛ neɛ ntotom aka aka no ama atiridie yadeɛ aka na ne maame hwɛ ha na ɔse dabi ne ba no ateɛ nyɛ ne fɛ ɛno na wɔtoto akwadaa yi ano akwadaa yi anka hwee na ɔsɛ yɛde abu odum na yɛmfa nkɔ ɛyɛ asipiti na dɔktafoɔ nkɔhwɛ nea ɛreyɛ wo nti a wɔnam a na wo ho wosowosoɔ wotu nan baako a na woakotoɔ yi sɛnea wosɛ si pelu na ɛno na ɛberɛ a wɔkɔpie mu polyclinic hɔ dɔktafoɔ fie akwadaa no wɔkyerɛ mu sɛ wɔnhwɛ sɛnea nneɛma teɛ no a ɛkame ayɛ sɛ wei no ɛnyɛ general mosquito ntontom bi ɛna watumi anom akwadaa yi ama service asrakyɛ ɛɛ ne mogya atumi adaneɛ na mmom no ɛɛ mpanimfoɔ agorɔ yi a sɛbɛ yɛdi a wɔnfa refiri ɛwɔ ho yi ɛno bi na ɛka ho ɛsɛ akwadaa yi ɛɛ wɔ panin bi atumi ne nadie ama akwadaa no ɛɛ watiatia mu yahoo yahoo yahoo nanso obiara nte koraa na ɛɛ wabɛtumi abɛgye no. Ɛno mu na wɔkyerɛeɛ sɛ sɛdeɛ akwadaa no n'ase ayɛ no, wɔka hɔ a, ɛnyɛ adeɛ yɛ ɛyɛ yie. Ɛno nti wɔmfa no nkɔ kɛseɛ mu. Ɛno nti adɔkotafo a ɛwɔ polyclinic tiri mu ma wɔde de nkrataa kaa ho ma ɔwofoɔ yi de akwadaa yi kɔpie mu watɔ ɛno wɔ Yilok ɛɛ ɛɛ Lower Manya Krobo abatoɔ mpasua soɔ. Ɛhɔ na adɔkotafo bɛkyerɛ mu sɛ ampa ɛɛ sɛnea Adɔktafoɔ a ɛdii kan no kaa polyclinics no saa ara a ɛne wɔn nso nsisi mu no teɛ. Akwadaa no nsuo bi reso ne n'ase, nsuo no reto kaa kakra. Woyi ɛno nso so de firi hɔnom a, n'ahosuo kumaa yi, ahon kakra yɛ a kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ ne ne size no ayɛ nsɛ large ɛsɛ mmaa batakari no na kyerɛ sɛ ɛha adwene papaapa. Ɛno na wɔn kyerɛ sɛ sɛdeɛ akɔyɛ no gye sɛ wɔmema repɔɔto na wɔkɔbɔ apolisifo amanneɛ. Ampa, Maame Jay yɛɛ asipiti nkrataa de amanebɔ yi bɛdaa apolisifo sɛ apolisifo nhwehwɛ mu no nipa ko a wɔtoo akwadaa yi mmonnaa no wɔate ne nan ntam srade ama ɛnɛ akwadaa yi wɔnam a na wɔkotokoto sɛnea n'ade ayera fam yi no wɔn nso so wɔntumi mfeesi mmara anaasɛ wɔne mmara nkɔko nte. Ɛno na ɛberɛ a apolisifoɔ retoto akwadaa yi ano na wɔrebisabisa no sɛ anyɛ biara ɛɛ woso daeɛ na wohunu deɛ kɔ akyire sɛ wei deɛ ɛnyɛ daeɛsoɔ koraa na ɛɛ physical n'ani egu so ɛna kyerɛ sɛ wɔn ankasa ne nana ɛɛ yɛwura ɛyɛ Peter Pia ɛyɛ no ɛɛ young girl bra ɛkyɛ na ɔno ara ne granddaughter bra. Hɛ! Nsɛm foforo o! Dɛ kyerɛ sɛ wɔdze grandfather edi di kɔbɔ aa, dɛ ɔsɛ woenye na grandfa no asɔ ha, oh fa grandfa sɔ me ha, nkakrankra saa a grandpa so hyɛ no okowie ekyir a wɔdze no kogu, wɔdze no kogu wieeɛ na afei ekuro tokuro kakraka bi abɛda akwadaa yi ase a ɛnde akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm dza doctor fo kyerɛ dɛ akwadaa yi deɛ anyɛ sɛ surgery bɛma ɔma akɔlebu, na ne wɔ ɛkɛsɛ wɔdze akwadaa no akɔ akɔkɔ pii hɔ. Na asɛm no, ɛne enyan. Ɛnnɛ, me ne wo rekasa yi, eh, gyɛɛgye yi a wɔde wɔ Lower Manyara Korɔbɔ Circuit Court atumi asi nkonnwa. Na ɛyɛ His Honour, eh, Frank Ayadogbe, eh, wɔno na ɛtena asɛm yi soɔ. Na wɔtena asɛm no so ɛna DSP ɛyɛ Mister Akwasi Yeboah, ɔno na ɛyɛ Prosecutor bɛkyerɛkyerɛ nsɛm so, third September no, Ɛnna Maame bɛbɔɔ amanneɛbɔ yi nyinaa, na ɔdii akyire kɔkyeree papa yi. Ampa, wɔtootoo ne nsɛm ano a wɔhunuu sɛ ampa nsɛm a wɔde rebɔ no ne ntansa a wɔde rebɔ no no nyinaa no, ɛyɛ adeɛ sɛ wɔpanin tumi bɔ no. Enti ɛnnɛ me ne wo rekasa yi, ɛsiane na ɛyɛ Sandogbe atumi ahyɛ sɛ wɔpanin a wanya mfirihyia aduonum ɛyɛ nnum yi, Yɛwura ɛyɛ Peter Appiah, wɔmfa no nkɔtwere mu wɔ Akose koko mu. Na Nyankopɔn ayɛ adom a awɔtwe mmienu sɛ ɛnnɛ pɛpɛɛpɛ wɔne asan aba kɔɔto na kɔɔto asan atena asɛm no so. Claudia Asante Tɔnfɛn tumi ntwene m'amanebɔ yi asi ma yɛn nwanwa. Ahh ayi Toobo Ansa aha no deɛ nyɛ news nti afei na yɛbɛto nsɛmnisa no apem wɔ ayi korabea yi? Kyerɛ kyerɛ kyerɛ yɛn boa me ne m'atiefoɔ. Oh, dabi, monsan mfrɛ no, monsan mfrɛ no. N'adwene yɛ ne sɛ news na wɔrepɔto soɔ no. Ɛnyɛ news, ɛyɛ program paa nti monsan mfrɛ no na wɔmfa nsɛm no mmra. Eh, tɔfe paa homa no yɛahwɛ a menim baabi ɔhyɛ ɔhu nipa di nsɛmfo saa no na wɔpɛ nkyerɛmu a saa abusuafoɔ moma yɛnkɔ ahoma so yɛkɔ south africa tɔn Sese deɛ South Africa Sodom ne Gomora egya dam deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no ama aman ahodoɔ no akita hwirehwire titire wɔn a wɔn adehyeɛ ɛwɔ hɔ nom. Na ɛno a yɛne agya ta di nkɔmɔ ɛwɔ hɔ ɛnɛ yɛate sɛ tuo aka Ghanani bi mpanin si deɛ ɔresusu n'aniwa nti ama yɛn nso yɛpɛ mu nkyerɛmu paa. Agya ta ma ha bi ɛwɔ o.
Ya agya megye wo so. Atake wo wo South Africa fa he na wowɔ. Me
mepakyɛ wo South Africa baabi a ma wɔyɛ frɛ hɔ Tembisa.
Okay Tembisa nneɛma a ɛkɔ so wɔ South Africa no Ghana Tembisa. Aha yɛda ase Ghana fo a yɛte akyire yɛn nyinaa yɛn sunu gu gyam. Wadaworoma Tembisa hɔ a woteɛ no ɛdeɛ na asie ɛdeɛ na ɛkɔ so deɛ yɛhu ebi si hɔ wɔ ebi si hɔ nom anaa. Hɛɛ! Nsɛm sisi oo!
Me pa kyɛw meda wo ase sɛ wobisa me asɛm wei ɛɛ Sambisa ha no ɛnɛ ne nansa ɛna ɔmo kaa ɔmo ho ɛwɔ ha na ɔmo kaa ɔmo ho no yɛn so yɛde tu dwa maa Ghana foɔ wɔ ha biara obiara nya kwan tutu no shop mu egya ne kɔhyɛ efie but baabi baabi wɔ hɔ a ɔmo no ɔmo ante information no ntɛm nti ɔmo tumi bɔ wuraa hɔ ɛsɛsɛ nkorɔfoɔ nneɛma ɛhɔ no bea hɔ no yɛfrɛ hɔ Okmor ɛhɔ no so wɔ Tembisa yɛfrɛ wɔn Okmo, ɛhɔ no nso wɔn bɔ wura hɔ hyehyee Ghanafoɔ no bishop. Ghanani bi yɛ mpaboa tɔn wɔ hɔ na ɛwɔ container mu. Wɔn buu container no ani wuraa mu akɔsesa nneɛma a ɛwɔ mu nyinaa a kyerɛ sɛ ɛyɛ nwanwa paa. Ana Tembisa baabi yɛfrɛ hɔ Kempton Park, ɛhɔ nso ntɔkwa no siiɛ na etuo atotoatotoɔ nti Ghanani baako Agye sɛ etuo kaa no wɔ ne srɛ mu a seesei ɔno wɔde no akɔto ayaresabea wɔ Dambisa Hospital a seesei doctors foɔ gyina ne so a wɔhwɛ no. Nti Ghanani biara deɛ obiara nwui wɔ Tambisa hɔ no.
Mmom Ghanani baako na etuo aka no, ɛno nso mpo Nyame adom nti wɔnhweree ne nkwa, wahu.
Yaa, ɔhohorɛɛ ne nkwa. Ɛbɔɔ ne srɛ mu. Enti, seesei ɔda baabi a dɔktafoɔ gyina ne ho a yɛrehwɛ no. Ayi, Agyata, saa tuo no a ɛkɔbɔɔ ne srɛ mu no, ɛyɛ Temamuni na ɛtoo tuo no anaa Polisini na ɛtoo saa tuo no?
Mepakyɛw, etuo no yɛ ɛɛ yɛn nuanom Nigeriafoɔ no, Alasafoɔ no. Wɔn no retoto, ɛna Kuromiafoɔ no nso retoto. So wahu ɔ? Ɛnti kuromya kuromyafoɔ no reto na alatafoɔ no nso reto na Ghanani wokɔpɛ deɛn wɔ hɔ? Ɛwɔ sɛ wopɛ baabi na abɔ wo ho adwaa because Ghana Amazadɔ ɛyɛ panyin ɛyi ɛde bɛtu dwa sɛ Ghanani biara a ɔwɔ South Africa ha nea wɔpɛ sɛ wɔn yɛ ni ɛti Ghanani biara mmɔ ne ho ban sɛ bio wote kaa mu koraa na anya call koraa no a call no mɛnhansa ɛma wɔhunu sɛ woyɛ hɔhoɔ. Enti yɛne deɛ yɛtee a yɛda yɛn ho so. Enti sɛ biribi saa si a, Ghanani, wokɔpɛ deɛ wɔ abɔntene hɔ, because yɛn nuanom Alatafoɔ no deɛ, wɔn deɛ wɔn se wɔn ntwe, a wɔn ne wɔn de resi ani nti tuo no wɔyɛ mu to to, ɛna kyerɛ sɛ Ghanani no ɛkɔ kaa ne srɛ mu.
adeɛ no sese ɛnyɛ bɛyɛ ayi ntɔkwa ɛyɛ ɔko a ɛwɔ nigeria ne south africa foɔ ntɛm wɔn.
mepaakyɛw ɛyɛ ntɔkwa no ahyɛseɛ no ankasa no wɔn asate fiti alatafoɔ no nigeriafoɔ no na ɛde ntɔkwa no ayɛ dɛ aba. Because ɔmo kum taxi driver bi ɔmo kum taxi driver bi na deɛ nti ɔmo kum taxi driver no ɔmo kɔ tɔn ɔmo kɔkee no bi maa kurom hiafoɔ no bi na ɔmo kɔ tɔn kɔkee no maa kurom hiafoɔ no bi no ɛna taxi driver foɔ no hunuyɛ ɛna ɔmo kɔɔ hɔ ɛkɔ busae sɛ adɛn na moatɔn adeɛ wei de ama nipa wei. So wahu ɔ? Adɛn na moatɔn adeɛ wei de ama nnipa wei? Na ɛhɔ no na ɛmaa Alatani baako twee tuo na wɔkum kurom hɛfoɔ no taxi driver no baako. Enti wɔkum kurom hɛni taxi driver no wieeɛ no na ɛmaa Temaamufoɔ no hunu sɛ no, yɛntena hɔ ma fɔle na hɔhoɔ ɛnɛ ma yɛ adeɛ wei. Enti ɛno na ɛnam soɔ ɛmaa kurom hɛfoɔ no nso ne Alatafoɔ no de ntɔkwa ne ɛdɛi si ani a ɛkɔm a wɔn de abɛsa yɛn ne ɛka ho nyinaa nti ntɔkwa ne deɛ nka wɔn ne nigeriafoɔ no nka. ayi ayi agyata yi na yɛn yɛ nim sɛ south africafoɔ no nso sese deɛ wɔn bɛpam ahɔhoɔ afiri wɔn man no mu sɛ woyɛ ghana ni sɛ woyɛ hwan sɛ woyɛ hwan sɛdeɛ na yɛ teteɛ no saa na ɛteɛ anaa nigeriafoɔ na na wɔn ne wɔn anya. nsɛm sisi o.
Oh. Uh, uh, uh, Ajata. Yeah, me pacho. Aha, what your question? Hello?
What you must say? What you must say, Misano? Na me say. sɛdeɛ na yɛ teteɛ sɛ south africa foɔ sɛ ɔmo pa mo awɔhoɔ ɛwɔ wɔn mu kurom hɔ nyinaa fi hɔ woyɛ ghana ni o woyɛ huahua ni o ɔmo pa mo wɔn ɛyɛ saa na ɛte a na wɔn ne nigeria foɔ no ara na anya.
hello.
Aja sa wuti mi nka? Hello. Hello, wuti mi nka? Hello. Hello, wuti mi nka? Mete wo nka. Yeah, mete wo nka mpakyɛw. Mete wo nka. Na mi bisa sɛ sɛdeɛ yɛte sɛ. Yeah, mete wo nka. Yo.
Na mi bisa sɛ sɛdeɛ yɛte sɛ South Africa foɔ se wɔn ne wɔn pam ahɔhoɔ a ɛwɔ wɔn kurom nyinaa firi hɔnom ghana ni o hwanhwan yi o wɔn pam wɔn ɛyɛ nokorɛ saa anaa wɔn ne nigeriafoɔ no nko ara na anya.
nsɛm sisi o. mepaakyɛw deɛ ɛteɛ ne sɛ Wɔse hɔhoɔ bi a ɔwɔ kurom ha biara no mfiri kurom ha. Na hɔhoɔ bi a ɔfiri kurom ha mfiri kurom ha no, wonim sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ no, yɛba kurom ha a, yɛadwuma ne salum adwuma. Yɛadwuma ne salum adwuma. Ana Nigeriafoɔ nso ba kurom ha a, wɔn nhunu adwuma a wɔyɛ wɔ kurom ha. Nti ntɔkwa no, wɔn ntumi nkyerɛ mu sɛ Ghana ni nkɔ, Nigeria ni nkɔ, anaa wei wei wei wei nkɔ daabi. Saa na akɔ akɔyɛ. Nti wɔn nkaa sɛ ɔman wei so nipa mfiri ha. Wɔn se woyɛ nipa tuntum biara na wɔ kurom ha a, firi ha. Ba ntɔkwa no titiriw paa deɛ wɔn ne Nigeriafoɔ na anya. Mm.
Na wɔn mu South Africafoɔ yi sɛ mo nso moyɛ tuntum. Eh?
Nea nti a ma wɔyɛ saa no, Ghanafoɔ no yɛkyerɛ nsɛm mu a, yɛnkyerɛ nsɛm mu yie. Nigeria foɔ no ba ha a hwɛ sɛ yɛtumi yɛbɛtumi akye Nigeria ni no okuta Ghana passport ɛyɛ hwan na yɛ maa no ɛkɔ abɛn na ɔfaa so nyaayɛ nti ɔkɔdi bɔne ne ɛkye no a yɛbɛhwɛ passport no ɔyɛ Ghana ni ne yɛgyae no because ɔmo nim sɛ Ghana foɔ yɛnte saa
Ɛɛ agyata mo ni adwuma ha. Ya.
Mhm mhm. Wakasa paa. Nti sɛ sɛ deɛ Ghana ni biara nka na koma nto ne yam sɛ yɛnkum Ghana ni biara wɔn. Wɔn Ghana ni biara obi a ɔwɔ Ghana biara deɛ mɛka kyerɛ Ghana ni ba biara yɛ maame nom yɛ papa nom yɛ nuanom sɛ obiara nka na koma nto ne yam Ghana ni biara ni hɔ a yɛkunu wɔ kuro biara wɔn nku Ghana ni biara. yɛnku Ghanani biara. Sɛ obi frɛ Ghana sɛ yɛse Ghanani bi awu, yɛse wei awu a, ɔboa. Yɛ papa Ayisi Boateng, ɔbɔ n'adwuma yie wɔ ɔmanwe mu paa. Ɔbɔ n'adwuma yie. Information bi a ɔbɛte biara no, ɔma Ghanafoɔ. Ɔyɛ aso te ma yɛda yɛn ho so, yɛhwɛ yɛn ho so yie. Enti sɛ obi frɛ Ghana sɛ Ghanani bi awu wɔ ha a, wɔboa. Matena kurom ha kyɛ Maba kurom ha bɛtena. First one, Nsɛmfo Obi Esi yɛ na mowɔ kurom ha. Na mowɔ kurom ha. Esi, baabi a na mowɔ yi ara na mewɔ. Obiara anwu. Mebae ha, maba Ghana na masan aba. Mewɔ ha na wei nso asan asi. Esi, yɛbɔ, Ghanani biara nni hɔ a wawuo. Deɛ ɛtu aka no ara ne Ghanani baako paa a ɔda hospital a yɛhwɛ no. Nanso nyɛ adeɛ sɛ ɔbɛwuo. Eti Ghana ni bi anka n'akoma nto ne yam. Why? Yo, yo, Ajata, yɛ- yɛ- yɛda ase paa na sɛ sɛ mu a mowɔ ayi south africa hɔ no Waso ayɛ dɛ yi. eh, Ate. yo Why? ghanafo a mo- mowɔ south africa hɔ no moyɛ mo dɛ Yeah. mo- moba anaa anaa mobɛkɔ so atena mu agya mpani si yɛpete ngo a obi ahwɛ n'ataadeɛ yie moba fie
Yaa, meda ase. Anɔpa yi, eh, Enra, Enra no, yɛ papa Ayisi Boateng de ato dwa sɛ, Ghanani bi a wopɛ sɛ woba biara no, Nana Addo de plane reba Nyame adom a Friday. Enti wo nipa koro a wopɛ sɛ woba no, fa wo dini bra Ghana Embassy na Nyame adom a w'ahoboa bi a bɛyɛ biara no bra na yɛmfa wo mmra Ghana. But sɛdeɛ Ghanafoɔ no y'ahobanbɔ ne ahwɛyie na yɛhwɛ yɛn ho yie wɔ ha no deɛ, bɔne biara nkaa obiara sɛ ebia nipa no bɛka sɛ baabi a mewɔ no ɛhɔ ɔden nti meekɔ fie. Obi pɛ sɛ ɔba fie deɛ na ebia na nipa no wapere pɛɛ sɛ ɔba fie nti ɛna ebia ɔde ne ho ɛbɛfra saa problem wei mu mepa kyɛw. Yoo eh medase anyaado agyata Yehowa nkɔsoa mmɔ mo ho ban yɛte yɛbɔ mpaeɛ ma mo paa.